Mae Spider-Man ar y to. Mae Spider-Man ar y to. I am in a pickle. Dwi mewn picil. Dwi mewn picil. Dwi mewn picil. Did you catch something last night?

I am away this week. Dwi ffordd ddosos yma. Dwi ffordd ddosos yma. Dwi ffordd ddosos yma.

Lle mae'r tŷ bach? Do we have enough time? Oes gynnon ni ddigon o amser? Oes gynnon ni ddigon o amser? Oes gynnon ni ddigon o amser? Oes gynnon ni ddigon o amser? Do you like jazz? Yes. Wyt ti'n licio jazz? Ynddo. Wyt ti'n licio jazz? Ynddo. Wyt ti'n licio jazz? Ynddo. There is enough plastic in the sea. Mae yna ddigon o blastig yn y môr. Mae yna ddigon o blastig yn y môr. Mae yna ddigon o blastig yn y môr. It's going to rain. Mae hi'n mynd i fwrw. Mae hi'n mynd i fwrw. Mae hi'n mynd i fwrw. She has a big dog. Mae genna hi gi mawr. Mae genna hi gi mawr. Mae gennych chi gi mawr. How many dogs do they have? Ten. Faint o gŵn sydd gennyn nhw? Deg. Faint o gŵn sy gynnyn nhw? Deg. Faint o gŵn sy gynnyn nhw? Deg. Someone broke the window. Nath rwy'n dorri'r ffenest. Nath rwy'n dorri'r ffenest. Nath rwy'n dorri'r ffenest.

Was there someone else in the car? Yes. Oedd yna rwy'n arall yn y car? Oedd. Oedd yna rwy'n arall yn y car? Oedd. Oedd 'na rywun arall yn y car? Oedd. How many fingers do you have? Faint o fysau sydd gen ti? Faint o fysau sydd gen ti? Faint o fysedd sydd gen ti? I don't think that she is ready. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod.

They believe that I sell books but I don't. Maen nhw'n credu bod fi'n gwerthu llyfrau, ond dwi ddim. Maen nhw'n credu bod fi'n gwerthu llyfrau, ond dwi ddim. Maen nhw'n credu bod fi'n gwerthu llyfrau, ond dwi ddim. They believe that Gali's dog is in Rwanda. Maen nhw'n credu bod ci Gali yn Rwanda. Maen nhw'n credu bod ci Gali yn Rwanda.

Ydy Neil yn ifanc? Nac, dydy o ddim mor ifanc â hynny. Ydy Neil yn ifanc? Nac, dydy o ddim mor ifanc â hynny. Ydy Neil yn ifanc? Nac, dydy o ddim mor ifanc â hynny. There is someone staring at me in the mirror, and I don't like that. Mae yna rhywun yn syllu arna i yn y drych a dwi'm yn licio hynna. Mae yna rhywun yn syllu arna i yn y drych a dwi'm yn licio hynna. Mae yna rywun yn syllu arna i yn y drych a dwi'm yn licio hynna. I am sure that it was gold. Dwi siŵr mai aur oedd o. Dwi siŵr mai aur oedd o. Dwi siŵr mai air oedd o. Will the children listen to her? Yes.

The Citroën was parked by the river between the two fords. Oedd y Citroën wedi'i barcio wrth yr afon rhwng y ddwy ryd. Oedd y Citroën wedi'i barcio wrth yr afon rhwng y ddwy ryd. Oedd y Citroen wedi'i barcio wrth yr afon rhwng y ddwy ryd. What's the difference between a giraffe and a bird? Be di'r gwahaniaeth rhwng jiraff a deryn? Be di'r gwahaniaeth rhwng jiraff a deryn? Be di'r gwahaniaeth rhwng jiraff a deryn? I don't think that she is the boss.

How many cats are buried here? Faint o gathod sydd wedi eu claddu fan hyn? Faint o gathod sydd wedi eu claddu fan hyn? Faint o gathod sydd wedi eu claddu fan hyn? And how about the other boxes, is there something dangerous in them as well? No. A be am y boxes eraill? Os yna rhywbeth peryglus ynddyn nhw hefyd? Nag oes. A be am y bocsys eraill? Oes yna rhywbeth peryglus ynddyn nhw hefyd? Nag oes. A be am y bocsys eraill? Oes yna rhywbeth peryglus ynddyn nhw hefyd? Nag oes. It's bears that mostly come here. Eirth sy'n dod ma gan fwya. Eirth sy'n dod ma gan fwya. Eirth sy'n dod mae'r gan fwyaf. The police believe that someone saw something last night. Mae'r heddlu'n credu bod rhywun wedi gweld rhywbeth neithiwr. Mae'r heddlu'n credu bod rhywun wedi gweld rhywbeth neithiwr. Mae'r heddlu'n credu bod rhywun wedi gweld rhywbeth neithiwr. He won't be imprisoned. Chith o mo'i garcharu. Chith o mo'i garcharu.

Dydy'r myfyriwr ar goll ddim wedi cael ei weld ers iddo fo ddiflannu. Dydy'r myfyriwr ar goll ddim wedi cael ei weld ers iddo fo ddiflannu. Dydy'r myfyriwr ar goll ddim wedi cael ei weld ers iddo fo ddiflannu. They say that the winter will be warmer than the summer this year. Maen nhw'n deud bydd y gaeau yn gresach na'r ha eleni. Maen nhw'n deud bydd y gaeau yn gresach na'r ha eleni. Maen nhw'n deud bydd y gaeau'n gynesach na'r ha eleni. The poem that Sian was reading a moment ago means the world to me. Mae'r gerdd oedd Siân yn darllen gynne'n golygu'r byd i mi. Mae'r gerdd oedd Siân yn darllen gynne'n golygu'r byd i mi. Mae'r gerdd oedd Siân yn darllen gynne'n golygu'r byd i mi. What is Frank's surname? No one is sure but I think it's Columbo. Be ydi cyfenw Frank? Sneb yn siŵr, ond dwi'n meddwl mai Columbo ydi o. Be ydi cyfenw Frank? Sneb yn siŵr, ond dwi'n meddwl mai Columbo ydi o. Be di cyfenw Ffranc? Sneb yn siŵr, ond dwi'n meddwl mai Columbo ydy o. I think that what the government is offering is ridiculous. Dwi'n meddwl bod yr hyn mae'r Llywodraeth yn ei gynnig yn chwerthinllyd. Dwi'n meddwl bod yr hyn mae'r Llywodraeth yn ei gynnig yn chwerthinllyd. Dwi'n meddwl bod yr hyn mae'r Llywodraeth yn ei gynnig yn chwerthinllyd.

If the bridge was wider, it wouldn't be so narrow. Tasai'r bont yn lletach, se ddim mor gul. Tasai'r bont yn lletach, se ddim mor gul. Tasai'r bont yn lletach, 'sa hi ddim mor gul.